Фарнон бадзурӕд зынаргъ мбӕлттӕ, хонӕм уӕ литературон программӕ Удвар ныхасынадон-ы фыццаг равдыстмӕ. Нӕ равдысты архайы ирон курдиатджын фӕсивӕд. Ирон адӕмы бынтӕн аккаг аргъ кӕнын чи зоны, ирон ӕвзаг ӕмӕ литературӕ студимӕ нӕ культурӕмӕ ӕвӕрӕн чи хӕссы, абоны чи хъахъхъӕны, уыдон. Ода уыимӕ ацы программӕмӕ ӕрбахуыдтам рауагъдад Иры редактор, зынгонд фыссӕг Хуыгаты Сергейы, литературӕиртасӕг Тъехты Тамерланы ӕмӕ ирон цырт йӕ уды кӕмӕн цӕры, уыцы фӕсивӕды. Ода уыимӕ нӕ боны равдысты сӕйраг хъайтар уыдзӕнис ирон курдиатджын ӕрыгон поэт Габолаты Зауырбег.

Ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон у, цы чиныг рауадзын, уымӕн мӕ рагӕй нӕ рацыд ахӕм чиныг махмӕ Ирыстоны. Советон Цӕдис куы фехӕлди, уӕдӕй фӕстӕмӕ ахӕм чиныг кой никуал ӕрцыди. Советон Цӕдисы ӕндӕр кастыди аивады кусджытӕм дӕр, ӕрыгон фысджытӕм дӕр. Зӕй хорз хъуыды кӕнын, ӕмбырдтӕ куыд кодтой ӕрыгон фысджыты Ирыстоны алы кӕрӕттӕй, хохӕй быдырӕй сын ӕрӕмбырд кодтой, ӕмӕ сын хистӕр фысджытӕ сӕ уацмысты сӕ фыстытӕ ӕвзӕрстой йӕ цымбыртты. Мӕ мын тынг ӕхсызгон кӕй, кӕй уӕлтӕмӕн кӕй нӕ амарди, ацы зын дуджы, ацы уӕззау дуджы ӕхца хицау кӕм сси, ӕхцайы кой йеддӕмӕ цы дуджы ниц уали, цы, цы бӕстӕ ниц уали, уым уӕлтӕмӕн кӕй нӕ амарди, кӕй стыдта дарддӕр, ӕмӕ уыцы ӕрыгон фысытӕ сӕ уӕлтӕмӕн кӕй рахастой, сӕ фыстытӕ кӕй рахастой, уый бын тынг хызгон у. Ахӕм дзӕбӕх лӕппутӕ Дзиман Зауры кой скодтам, ныр ма дзы зӕгъӕм, Геккиты Сослан, курдиаты хицау чи ӕнӕмӕнг сты, курдиаты хицау ахӕм лӕппу, Бететы Фатимӕ, Плиты Къостамӕ, се ппӕты кой чи фӕкӕндзӕн, ахӕм дзӕбӕх зӕрдӕ кӕуыл дары лӕг, адонӕй ӕцӕг фыстытӕ рауайдзӕни, ӕцӕг кусын хъӕуы. Фыссӕджы куыст афтӕ у, ӕмӕ алы бон кусын хъӕуы. Фыссӕг афтӕ нӕ кӕны мӕнӕ мӕм фӕныдзӕвӕггагӕй кусӕг, уый нау хъуамӕ нӕ кӕнай, дӕ удзад дӕ уырдӕм, дӕ, дӕ тыхтӕ саразай уыцы хъуыддагмӕ, ӕндӕр гӕнӕн дзы нӕ кӕнут дӕ, дӕ, дӕ хъуыддагӕй ницы рауайдзӕни. Ӕмӕ мӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ ацы ӕрыгон лӕппутӕ ӕмӕ чызджытӕ чи сты, уыдонӕн бантысдзӕни сӕ тыхты нӕ бауал кӕндзысты, цӕмӕй сӕ сывӕллӕттӕм нӕди, цӕмӕй сӕ удӕй цы хъарми хеуи равдисой, хеуи адӕмӕн рахӕссой адӕмы размӕ хеуымӕн.
Зынаргъ ӕмбӕлттӕ, ныр та мах базонгӕ кӕндзыстӕм поэт Гӕболаты Зарбеджы сфӕлдыстадимӕ. Табуафси, бакӕсӕм видеоӕрмӕгмӕ.
Цы адджын дӕ, хӕххон уӕлдӕфы сулӕфт, Цы хъарм мын дӕ ирон ӕрдзы хъӕбыс, Кӕны мӕ уд йӕ фӕлладӕй бынты сӕфт, Ды та йын егъау хъарутӕ дӕттыс, Хӕххон хурыскаст ног цардӕн йӕ нысан, Йӕ цӕхӕр ссудзы зӕрдӕйы цырагъ. Ӕвӕццӕгӕн ӕй Стыр Хуыцау фӕлдыста, цӕмӕй лӕгӕн фӕрогдӕр уа йӕ уаргъ.
Мӕнмӕ гӕсгӕ, уе ппӕты зӕрдӕмӕ дӕр фӕцыд ацы зӕрдӕмӕхъаргӕ ӕмдзӕвгӕт ӕмӕ цӕттӕ стут, кӕй уды равзӕрдысты, уыцы адӕймагимӕ базонгӕ уӕвынмӕ ода табуафси хонын ардӕм Габолаты Зауырбеджы. Дӕ бон хорз, мӕнӕ албонгӕс у табуафси рбадтыны. Зарбег зӕгъыны хъӕуы алы адӕймагӕн дӕр йӕ миддуне дӕр, йӕ мидӕз дӕр бахсысынц, йӕ алыварс цы тыгъдад ис, уый уынгӕйӕ. Ды райгуырдтӕ хӕхтӕвдыны ӕмӕ уый дӕ мидӕзыл куыд фӕзындис? Раст зӕгъыс, Залинӕ. Райгуырдтӕн Уӕладжыры комы Мызуры. Ӕмӕ адӕймаг цы бӕсты райгуыры, цы бӕсты фӕхъомыл кӕны, уыдон царддӕргъы йӕ зӕрдӕйы фӕхӕссы. Уыдон йӕ зӕрдӕйы гуырын кӕнынц рӕсугъд хъуыдытӕ, рӕсугъд ӕнкъарӕнтӕ. Ӕмӕ афтӕ мӕнӕн дӕр мӕ райгуырӕн хъӕу ӕдзух мӕ зӕрдӕйы рохӕй никуы кӕнын, мӕ зӕрдыл ӕй дарын. Кӕсӕгный хъӕу сабийыл чи фӕзыны, сты уыдимӕ дарддӕр сабийӕн йӕ разӕй йӕ фӕндаггаг чи рарвиты, уыдон сты йӕ ныййарджытӕ. Стер дауан чиште, чиным хъустуна донты хӕбылвырддӕр радзур.
Мӕнӕ ярыстӕ хуымӕтӕг адӕм сты. Мӕ фыд цӕрӕнбон шофырӕй фӕкуыста ӕрзӕт къахӕн комбинаты. Мӕ мад та бухгалтер. Фӕлӕ, кӕй зӕнӕг хъӕуы, нӕ бинонты хсӕн кӕддӕриддӕр ироны гъдау, Ирон культурӕ, ирон ныхас бӕрзонд къӕпхӕныл ӕвӕрд уыдысты. сын кӕддӕриддӕр, кӕддӕриддӕр мӕ ныййарджытӕй уый тыххӕй бузныг дӕн ӕмӕ мӕ сабибонтӕй ма афтӕ хъомыл кодтой ӕмӕ ирондзинадӕй цух куыд нӕ уон, никуы афтӕ.
Зарбег, дӕ хорзӕхӕй де мдзӕвгӕтӕ мӕнӕ нӕ размӕ рахаста, хиуылдылы цы тынгдӕр чи мбӕлы, сты дӕ дӕхи хъуыдымӕ гӕсгӕ, Ирон адӕймагӕн йӕ уды цы ис, йӕ ката, йӕ мӕт, йӕ цин, йӕ рӕвг, уый тынгдӕр ӕвдыст кӕм ӕрцыдис, уыцы ӕмдзӕвгӕтӕ иу цалдӕр. Мӕ ныхас арӕх у гӕды, фӕлӕ мын уымӕй фаутӕ ма хӕсс. Дӕу кӕд мӕн базонын фӕнды, уӕд мын мӕ цӕстӕнгасмӕ бакӕс. Цӕхӕр дзы ис, уӕддӕр фӕллад. Уый у мӕ миддунейы айдӕн, цӕстӕнгас рӕстдзинады цад, йӕ хӕлар никуы уыдзӕн сайдӕн. Ӕргом цы не нтысы зӕгъын, уый дзурынц цӕстытӕ ӕмырӕй. Куы нал уӕгъд кӕниккой мӕ зын, уӕд маст пырхӕй фӕкӕлид хъуырӕй. Мӕ цӕстӕнгасыл мын ӕууӕнд фылдӕр хатт мӕнг лӕгӕн йӕ дзырдтӕ. Бӕстон нӕ гом кӕнынц йӕ фӕнд, йӕ зылындзинад, йе стыр фыдтӕ.
Зарубеджы сфӕлдыстад у мидисджын мӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ. Йе мдзӕвгӕтыл бӕрӕг у авторӕн кӕй ис ӕргомзӕрдӕйы хъармы хъӕздыг миддуне ӕмӕ поэтикон ӕнкъарынад ӕмӕ мӕ фӕнды бафӕрсын Зауырбегмӕ уарзондӕр темӕ дын цавӕр у цӕуыл фылдӕр уарзыс фыссын цавӕр темӕйыл бузныг зӕлинӕ уарзондӕр темӕтӕ чи сты поэтон ууыл куы дзурӕм уӕд ӕвӕццӕгӕн мӕнӕ фӕрӕдийдзынӕн уӕлдайдӕр ма Макар лӕппутӕн сӕ сӕйрагдӕр темӕ у уарзондзинад. Лӕппу фыццаг фыссын куы райдайы, уӕд ӕвӕццӕгӕн ма йӕ фыццаг рӕнхъытӕ уарзондзинадыл вӕййынц. Ӕвӕццӕгӕн нӕ фӕрӕдийдз нын афтӕ куы зӕгъон, ма уарзондзинад у уарзондӕр темӕ. Дӕумӕ гӕсгӕ абон цы хъуамӕ аразын, цӕмӕй нӕ культурӕ, не взаг ма фесӕфа, мадӕртӕ ӕнусӕй-ӕнусмӕ цӕра? Дӕ цӕрӕнбон бирӕ, Къоста. Цӕмӕй абон нӕ культурӕмӕ не взаг ма сӕфауид, хе фыццаджыдӕрмӕ мӕ гӕсгӕ хъуамӕ алы ирон адӕймаг йӕхимӕ ркӕса. Бирӕ дӕр программӕтӕ дӕр аразынц, Ӕрыгӕттӕй домынц, цӕмӕй иронау дзурой, фӕлӕ алы адӕймаг, ироны ном чи хӕссы, уый йӕхӕдӕг йӕхимӕ лӕмбынӕг куы не ркӕса ӕмӕ йӕхиуыл куы нӕ архайа ӕмӕ иронау куы нӕ дзура ӕмӕ йе гъдӕуттӕ куы нӕ ахуыр кӕна ӕмӕ кӕстӕртӕн дӕр сӕ куы нӕ дӕтта, уӕд ницы рауайдзӕн. Йемӕ мӕнмӕ гӕсгӕ фыццаджы фыццаг алчидӕр хъуамӕ кӕса йӕхимӕ. Поэзи у диссаджы дуне, уым архайы фыццаджыдӕр адӕймагӕн йӕ зӕрдӕ. Ӕмдзӕвгӕ схонӕн ис зӕрдӕйы зарӕг. Ӕмдзӕвгӕ равзӕры поэты уӕлмос ӕнкъарӕнты, арф хъуыдытӕ ӕмӕ уды сыгъдӕг фӕллойӕ. Ӕмӕ уыцы тӕмӕссаг бастдзинадӕй равзӕры стыр, диссаджы мелоди. Алы адӕймаджы зӕрдӕмӕ дӕр фӕндаг чи ссары, ахӕм. Уӕдӕ байхъусӕм ноджыдӕр ма иу ӕмдзӕвгӕмӕ, та бафсис Ауырбег.
Ӕрыгон дӕ, дӕ мӕсыг самай, Ӕрывӕр сомбонӕн бындур. Кӕд ӕм ис фадат, уырдӕм агай, Ӕмӕ дӕ тавдзӕн райсом хур. Уӕд дӕм зынтӕй куы нӕ уай лидзӕг, Хуыцау дӕр дардзӕн йӕ цӕст, Фыццаг дур бавӕрын мӕ зивӕг, ӕппындӕр ма фӕкӕн ӕрмӕст.
Зауырбег, де мдзӕвгӕтӕ дӕм ркастӕн, мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдысты. Ӕппӕтӕй фылдӕр мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди ӕрыгон дӕ, дӕ мӕсыг самай. Ис дзы мидис, ис дзы сидт, фехъуыстон ӕй, мӕ зӕрдӕйы мидӕг ныууагъта арф фӕд. Афтӕ мӕм фӕкасти, цыма йӕ мӕнӕ ныффыстай. Ӕмӕ мӕ зивӕг дӕр цыдӕр фӕци, ӕмӕ мӕ бафӕндыди мӕ фидӕны охыл исты бакусын. Уымӕй фӕстӕмӕ ма ӕрмӕст мидисмӕ нӕ фӕкӕсын, ӕмӕ ма мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди де мдзӕвгӕты арӕзт иу рӕнхъ иннӕйы фӕдыл куыд рог ӕмӕ куыд лӕгъз цӕуы, уый. Стыр бузныг дын. Стӕй ма де мдзӕвгӕйы мӕнг ирӕттӕм фыссыс, ома, дам, ӕрмӕст ӕвзагӕй ирон нӕу. Дӕумӕ гӕсгӕ цӕмӕй ма у ирон? Арфӕгонд у Дзерассӕ. Ирон лӕг ма ирон цӕмӕй у взагӕй уӕлдай, Мӕнмӕ гӕсгӕ йӕ удыхъӕдӕй, йе гъдауӕй ӕмӕ йе фсармӕй ахӕм ирӕттӕ дӕр бирӕ ис мӕ иронау дзурынц, фӕлӕ уынджытӕ сӕхи куыд ӕмбӕлы, афтӕ не вдисынц хӕдзары дӕр, бинонты хсӕн дӕр, куысты мидӕг дӕр. Мӕнмӕ гӕсгӕ уый раст нӕу. Мӕнмӕ гӕсгӕ дзырдтон ме мдзӕвгӕйы дӕр ӕрмӕст дывзагӕй нӕу бӕрӕг ирон, хъуамӕ ма дӕ миддунейӕ дӕр ма Де ддаг бакастӕй мӕ де гъдауӕй дӕр дӕхи равдиса иронӕй. Мӕнмӕ гӕсгӕ, уе ппӕт дӕр сразы уыдзыстут мемӕ, афтӕ куы зӕгъон, алы адӕймагӕн дӕр вӕййы йӕ зӕрдӕйы иухгӕд сусӕг дуар, ӕмӕ уый байгом кӕнӕн ис ӕрмӕст поэзийы дӕгъӕлӕй. Ӕрмӕст поэты тыхджынтӕ мӕнгхалгӕ рӕнхъытӕм бантысы раргом кӕнын лӕджы зӕрдӕйы арф ӕмбӕхст ӕнкъарӕнты суадон, ӕмӕ уӕд уыцы уылӕнтӕ ратындзынц царды рухсмӕ ӕмӕ сиу вӕййынц поэты уӕлмонц зарӕгимӕ.
Къӕпхӕнгай куырмӕджы нӕ сӕфтмӕ фӕхилӕм. Фӕлитойты сайӕн ныхӕстӕ, нӕ дин. Мах уыдон кӕдӕм зӕгъой, уырдӕм фӕсимӕм, сӕ сайд сын ныхъхъуырӕм, нӕ уынӕм сӕ хин. Цы мӕгуыр стӕ моххай, цы мӕгуыр, ӕгуыдзӕг! Нӕ фӕндтӕ нын байстой, нӕ бар дӕр кӕйдӕр. Ныфсы цӕхӕр адӕмы цӕстыты рмынӕг. Фыдгул ныл фӕтыхи, цы йӕ хъуыд ӕндӕр? Кӕд мӕ быхсӕм ирӕттӕ ацы фыдмитӕн, Нӕ дуне йӕ алцы бӕрц зоны, кӕрон? Ӕртӕ йын афон у уалдзӕджы митӕн, Нӕхи къухтӕй аразгӕ фидӕны бон. ӕфхӕрддзинад бархийӕ хъуамӕ куыд райсӕм? Нӕ фыдӕлтӕм уымӕн уӕвӕн дӕр нӕ уыд. Фыдгӕнджытӕй абон нӕ сӕрибар байсӕм. Ирон мыггаг цалынмӕ не рцыдис къуыд.
Тамерланы Габолаты Зарбеджы сфӕлдыстады дӕу дис уацары срайста, стыдимӕ дӕумӕ гӕсгӕ йӕ арм иннӕтӕй цӕмӕй хицӕн кӕны? Поэзийы йӕ хъарутӕ ӕвзарын чи райдайы, стӕй йӕхицӕн афтӕ чи фӕзӕгъы, мӕнӕ аив дзырдӕн лӕггад кӕнынмӕ фӕнды, зӕгъгӕ, уый, фыццаджыдӕр, йӕхицӕн Фӕсӕн хъуамӕ нымайа ӕмӕ нӕ зӕгъӕм ӕрдзы, кӕнӕ фыдыбӕстӕйы, кӕнӕ уарзондзинады темӕтӕ ӕвдисынӕн йе сфӕлдыстады, ӕвдисын йе сфӕлдыстады. Ӕмӕ Хёсы темӕтыл архайы йе сфӕлдыстады мӕнӕ Габолаты Зауырбег дӕр. Нырма йын бӕрцӕй бирӕ не сты йе мдзӕвгӕтӕ, фӕлӕ сӕ йе мдзыфы тыххӕй хатдзӕгтӕ кӕнӕн ис ныридӕгӕн дӕр. Уыцы темӕтыл дӕр кусы, стӕй ма йӕм ӕз мӕ ӕртӕккӕйы уал сӕйраг хицӕндзинад уынын уый мидӕг. Ӕмӕ иуӕй зӕрдӕйы тыхсы йӕ адӕмы, йӕ адӕмӕн ын фыдӕлтӕ цы гъдӕуттӕ ныууагътой, цы традицитӕ ныууагътой, уыдоныл. Иннӕмӕй та арӕхсы поэзийы фӕлгӕты йе мдугонтӕн уайдзӕф кӕнынмӕ. Ома, уыцы ӕгъдӕутты раст цы нӕ кӕнынц, уыцы ӕгъдӕутты цы рӕдийынц, уыдӕттӕ дӕр йӕ поэзийы ӕвдисӕн. Зауырбег мӕнӕ зӕгъӕм йӕхиуыл куы куса дарддӕр дӕр ӕмӕ дарддӕр дӕр сфӕлдыстадон тӕвагӕй хайджын уӕвыныл куы архайа, уӕд э, стилистикон ӕгъдауӕй дӕр, аивадон ӕгъдауӕй дӕр, алы ӕгъдауӕй дӕр йе мдзӕвгӕтӕ кӕндзысты ӕнӕлазӕй ӕнӕлаз дӕр. Ӕвӕццӕгӕн, дӕ хистӕртӕй ӕмӕ дӕ хъӕубӕстӕй ды рахастай тынг рӕсугъд ӕгъдау. Дӕ хъӕубӕстӕн тынг рӕсугъд кад дӕттыс Ирыстоны, кӕм цӕрыс абоны боны горӕты, ма дӕ фӕстӕ цы кӕцы студентты ахуыр кӕныс, ма дӕ цуры мӕнӕ абоны боны кӕцы фембӕлды цы рӕсугъд ӕрыгон фӕсивӕд ӕрбамбырд сты, уыдонӕн сӕ зӕрдӕтӕ абоны боны тынг барухс кодтаид. Мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц бинонты мӕсыг ӕгъдау хӕфтады Ирыстонӕн стыр мӕсыг аразыс дӕ цӕрӕнбон бирӕ. Фӕлӕ мӕ фӕнды иунӕг фарста раттын. Ды цӕрыс горӕты, хъӕуккаг лӕппу дӕ, Хохӕй раст дӕ. Уым дӕ тынгдӕр фӕфӕнды фыссын ӕмдзӕвгӕтӕ ӕви горӕты?
Бузныг, Иринӕ. Куыд загътон, афтӕмӕй адӕймагӕн йӕ райгуырӕн бӕстӕ, йӕ райгуырӕн хъӕу хӕстӕг у зӕрдӕмӕ. Ӕмӕ афтӕ зӕгъдзынӕн, мӕ фыссын мӕм фылдӕр цӕуы мӕ фыды хӕдзары, мӕ райгуырӕн хъӕуы куы вӕййын, уӕд. кӕд горӕт цӕрын уӕддӕр мын ӕцӕгӕлон бынат у ахӕм бынӕттӕ адӕймагӕн зындӕр вӕййы фыссӕн Зынаргъ бӕлттӕ бирӕтӕ уӕсонс, ӕвӕццӕгӕн, Зауырбечы куыд теленад арты хъӕлдзӕг программӕ пысырайы амонӕгӕй, ӕмӕ уым ӕнтыстджынӕй йӕ къухы рӕсугъддзинад кӕй ӕфтауы Суракъо ӕмӕ йӕ курдиат у бирӕвӕрсыг. Ир йӕ курдиатӕн йӕ иннӕ къӕпхӕн, уый та у змисӕй нывгӕнӕджы куыст. Ӕмӕ ам ноджыдӕр мӕн иу хатт фадат вӕййы, цӕмӕй йӕхи миддуне дӕр равдиса махӕн, стӕй цӕмӕй махимӕ ныхас кӕна, уый тыххӕй дӕр та бафси бакӕсӕм ын йӕ куыстытӕм.

Олга Кашанехъова адӕймаги размӕ цавӕрдӕр нысантӕ феуӕрста уӕд Олдайдӕртӕ сфӕлдыстадон адӕймагӕн йӕ хъуыдытӕ йӕ ӕрвылбон йӕхицӕй бирӕ раздӕр цӕуынц. Дӕ размӕ цавӕр нысантӕ вӕрыс? Сӕджыдӕр уал аивады куыстӕй уӕлдай ма наукон куыст дӕр кӕнын институты экономикон наукӕтӕй диссертаци фыссын, уымӕн Хӕстӕг рӕстӕгмӕ уал мын уый нысанӕвӕрди, мӕ диссертацимӕ бахъаг кӕнын хъӕуы. Уымӕй уӕлдай та мӕнӕ аивады, нывкӕнын дӕр, ӕмдзӕвгӕтӕ фыссын дӕр. Фӕнд кӕнын мӕ мӕхиуыл бакусон, бацархайон ма. Цас мӕ бон у, ахӕм бавӕрӕн скӕнын мӕхи. Ирыстон дӕ удӕн цӕуы?
Ирыстон Ирыстон мӕ удӕн алцы у. Куыд ӕй зӕгъон, рӕстмӕ куыд бамбарой адӕм, мӕхӕдӕг дӕр дӕн Ирыстон. Ирыстон нӕ уодыздӕр нӕ дӕн. Мӕ уд ӕнӕхъӕнӕй дӕр Ирыстон.
Зауырбег мӕнӕн у тынг ӕхсызгон Ирыстоны мады хуызӕн ӕгъдауджын ӕмӕ зондджын фӕсивӕд кӕй ис мӕ мӕ фӕнды цӕмӕй къаддӕр нӕ фӕлӕ фылдӕрӕй фылдӕр кӕной уый мӕ мӕм ис ахӕм фарста куыд уыныс дӕ фидӕн Дӕуӕн дӕр бузныг, Иринӕ. Уый тынг зын фарста у мӕ фидӕн куыд уынын, уый. Куыд фӕзӕгъынц, афтӕмӕй фӕндтӕ махмӕ, гӕнӕнтӕ та Хуыцауы къухтӕ. Цы уыдзӕни, уый нӕ зонын, фӕлӕ махӕн нӕ хӕс у абон архайын, архайын ма архайын, цӕмӕй райсом нӕ фидӕн рӕсугъддӕр ма аивдӕр уа уымӕн.
толстой сагъдауы иу цырагъ иннӕйы куыд судзы ӕмӕ афтӕмӕй мингай цырӕгътӕ куыд райдайын судзын афтӕ иу сырдӕн дӕр йӕ бон у судзын иннӕйы ӕмӕ афтӕмӕй мингай сырдыты бацӕуы уӕлмонц ӕнкъарӕнтӕм
ироны гъдау Сыкъайӕбарӕн нӕй. Гуыбынасӕй не сбардзынӕ кӕд. Ӕфсармыл дӕр-иу макуы дзур хъӕрӕй, ис алцӕмӕн йӕхи фӕтк ӕмӕ рад. Фынджы фарнӕй нӕ уды фарн уӕлдӕр, уӕрӕх миддуне номгӕнӕг лӕгӕн. Хӕрзӕгъдауыл куы нӕ зарай, уӕддӕр зындзӕни уый йӕ фыдгулы хъыгӕн.
Ӕрцыд кӕронбӕттӕн хатдзӕгты рӕстӕг. Дӕ хорзӕхӕй, Сергей, байхъуыстай нӕ уазджытӕм, байхъуыстай нӕ хъайтармӕ. Дӕ зӕрдӕйы цавӕр ӕнкъарӕнтӕ равзӕрдысты? Стӕй дыимӕ цавӕр зӕрдӕйуагимӕ ацӕудзтӕ нӕ равдыстӕй? Мӕнмӕ гӕсгӕ, ӕцы фембӕлд чи ацарӕвдыстой, тынг хорз рауайдзӕни, адӕм мыл бацин кӕндзысты. Цӕвиттон, мӕнӕ цы лӕппу кой кӕнӕм, Зауырбеджы кой, Зауыры кой, кӕвӕй ӕцӕгӕйдӕр мӕнӕ чызджытӕ дзӕбӕх ныхӕстӕ загътой, ахӕмтӕ нӕм куы айтирӕзтой бирӕ. Зауыры физиктӕр у, лириктӕр у, егономистдӕр у, нывгӕнӕгдӕр у, ӕмӕ кӕцырдӕм не хӕсса курдиат, уый бӕллиццаджы хъуыддаг у.

Нӕ цӕстытӕ цӕхӕркалгӕйӕ судзынц, нӕ тугдадзинтӕ рыгон туг фыцы, нӕуӕг хъуыдытӕ сӕрымагъзӕ дувынц. Нӕ алчидӕр нӕ зонӕдтӕм тындзы. Нӕ Ирыстоны мах стӕм йӕ фидӕн, ӕмӕ нӕ хонынц ног дуджы фӕлтӕр. Дӕумӕ арӕзт у ме фсымӕр мӕ сидӕн, цӕй бацу нын нӕ рӕнхъытӕм ды дӕр. Ӕмдыхӕй мах скӕндзыстӕм нӕ сомбон, нӕ царды дӕр ӕрывӕрдзыстӕм уаг, Цӕдисы мах нӕ уыдзыстӕм ӕнӕбон, тыхы ма нӕм гӕнӕнтӕ дӕр ис фаг. Ахӕм ӕмдзӕвгӕ Челови рафта лӕджы ардауы размӕ. Размӕ, хъуыддӕгты фӕдыл размӕ, хъуыддаг аразынмӕ, ӕмӕ уый тынг хорз хъуыддаг у. Стӕй йӕ цыран цыма афтӕ мӕнӕ фӕлтӕрмӕ сиды ӕмӕ сын цыма фӕтӕджы хуызӕн у, ахӕм ныхас дзы и, мынгдӕр мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы. Йемӕ йын Хуыцау йӕ фӕстӕ йӕ цӕдис куыд сыстра ӕмӕ дзы бирӕ хорз лӕппутӕ куыд йӕхи хуызӕн курдиатджын лӕппутӕ, зӕрдӕ сыгъдӕг уӕнгӕй фидар, фӕуыцаумон дӕр.
Лев Толстой хуымӕтӕджы нӕ загъта, поэзи у, адӕймаджы уды чи равзӕры, ахӕм арт. Усӕрд судзы, тавы ӕмӕ рухс дӕтты. Ацӕттӕ йӕхӕдӕг дӕр фӕсудзы сагъӕстӕрты, ӕмӕ иннӕтыл дӕр усӕрд бафтауы. Мӕнмӕ гӕсгӕ, мах абон не ппӕт дӕр ацы ныхӕстимӕ сразы уыдзыстӕм, уымӕн ӕмӕ нӕ арфхъуыдыты бафтыдтой Зауырбечы ӕмдзӕвгӕтӕ. Стӕй уый ма амӕй фӕстӕмӕ зондзыстӕм йӕ ӕрмдзӕф, стӕй уӕд уыимӕ йӕхи дӕр. Зауырбегӕн та нӕ зӕрдӕ зӕгъы, цӕмӕй ирон литературӕйы куырдадзмӕ йӕ бон бахӕссын уа, йӕ уды чи бахсыса ӕмӕ рӕстӕгыл чи фӕзына, ӕстӕдыймӕ йӕ ӕмдугонты удтӕ чи рцӕра, ахӕм рӕнхъытӕ. Бузныг уе ппӕтӕн дӕр, бузныг уӕ алкӕмӕн дӕр. Мӕнмӕ гӕсгӕ, абоны фембӕлдӕй сымахӕй алкӕцы дӕр райста йӕ зӕрдӕйӕн цавӕрдӕр рӕсугъд ӕнкъарӕнтӕ. Зынаргъ ӕмбӕлттӕ, бузныг уын кӕй саккаг кодтат абон ацы равдысты бацархайын махимӕ. Уемӕ Ирыстоны зӕдтӕ-мадауджыты хорзӕй хой ӕппӕт дӕр, уӕд кӕддӕриддӕр мӕм Хуыцауы хӕрзтӕй хайджын ут.
Бузныг, Сӕрбег, дӕуӕн бузныг нӕ ласджытӕ сымахӕн уымӕн мӕ уе рбацыдӕй ӕсрӕсугъд кодтат нӕ абоны рӕсугъд ӕмӕ ӕхсызгон фембӕлд. Рауадис нын зӕрдиаг ныхас, мӕмӕ гӕсгӕ ардгӕй-ацӕугӕй сымахӕй алкӕцы дӕр йӕ уды рӕсугъды фӕрӕнтӕ ахӕсдзӕнис.